Helo! Nid ers y rhyfel byd diwethaf oes argyfwng wedi dod â Eisteddfod Melin y Coed i stop. Gan fod y pandemig yn glygu ein bod ddim yn gallu cyfarfod eleni, da ni fel capel wedi penderfynu rhoi traglen efo'i gilydd i ddathlu doniau a hanes cyfoethog ein eisteddfod. Pwy a ŵyr be newidiadau fydd yn y dyfodol. Ond tra mae'r capel dal i sefyll, y gymuned yn frwdfrydig, a phobl o ar draws y wlad yn fodlon dod i gystadlu a chefnogi, da ni'n obeithiol y bydd dyfodol disglair i'n Eisteddfod. Mwynhewch!

Dyma fy ne. Draw o dan gesail y bryniau pell mae os ddwndwr a stŵr, Sion hamddenol wna'r afon, croeso sy'n sisial i dŵr. Hapus a llon yw'r hen gwmwd, bro llawn cymwynas a chân, Ac fe geir melys gymdogaeth hafan sy'n beraidd a glân. Dyma fy ne. Un mor annwyl yw hi. Melyn y coed rydd lawenydd i mi. Pont sy'n cysylltu y pentre, plant arni'n chwarae yn rhydd. Magwyd wy gyd mewn Cymreictod arwydd o'r to yma fydd. Ifanc drig yma yn fodlon, gwell yw na berw y dre. Ieuanc a henoed cyd-dynant, uno a wnânt yn 'run lle. Capel yw calon y pentre. Tyst yw o'r bwrlwm a sudd. Hoff yw'r trigolion o'r cwmni, gobaith i'r dyddiau a fydd. Dwfn ydyw gwreiddiau'r brodorion, iaith ar wefusau fel mêl. Hon sydd yn agos i'm calon, dyma fy llan, d'oed a ddêl. Dyma fy ne, i mor annwyl yw hi. Melyn y coed rydd lawenydd i mi.
Hen ac ardd yw melyn y coed, nwy fus a'i afon a'i lusgoed, yn ymgais drwy lôn amgoed ac awyr iach gu erioed.

Dwi'n meddwl bod o'n werth cymdeithasol ac yn arbennig o roi profiad i bobl i lwyfannu ac yn y blaen. Um, be sydd yn rhoi pleser mawr i mi ydy um, arwain yn y prawn yn aml iawn a cael y plant yma i ddod i'r tu blaen, plant ifanc iawn, i ddechrau llwyfannu a dechrau cael profiad hefo cynulleidfa. A 'dan ni 'di gweld y yr yr un bobl, yr un plant yna yn tyfu'n bobl ifanc ac yn oedolion ac yn dod yn ôl dros y blynyddoedd wedyn a'u gweld nhw yn datblygu ynde a'u sgiliau nhw yn datblygu ac uh, yn sydyn wedyn 'dan ni'n gweld nhw wedi bod mewn colegau cerdd ac yn y blaen Ac oherwydd y profiad cynnar i lwyfannu ar Steddfod fel Steddfodau bach fela, maen nhw'n hyderus a maen nhw'n llawer gwell lwyfannwyr na lawer iawn dros y ffin oherwydd y profiadau dan ni'n gallu rhoi iddyn nhw yng Nghymru. Mae yna werth gymdeithasol wrth gwrs oherwydd bod ni'n tynnu yr y gynulleidfa at ei gilydd a, ac yn rhan o'r diwylliant Cymraeg traddodiadol gwych sydd gynnon ni yn yr ardal yma. Felly, be nath ysbrydoli chi i fod yn rhan o'r tîm sy'n rhoid yr Eisteddfod efo'i gilydd? Wel, o'dd o'n gam naturiol deud y gwir. Mewn lle fel Melin y Coed, ma' pawb yn naturiol yn tynnu hefo'i gilydd, yy ag yy oherwydd fy niddordeb i, ag oherwydd hefyd y bo' fi yn eitha hyderus ar lwyfan ma'n debyg, wrth arwain ac yn y blaen, o'dd o'n naturiol i mi ddod yn rhan o bwyllgor yr Eisteddfod. A gwrando i ddechrau cychwyn ynde yn y pnawn ag arwain ryw chydig bach a wedyn tyfu yn y gymdeithas, dod i nabod pobl a chael llawer iawn o bleser hefyd ar hyd y blynyddoedd gyda hynny. Be dych chi'n meddwl ydy'r her mwya pan mae'n dod i drefnu Eisteddfod?
Wel, Ar hyn o bryd, da ni wedi bod yn ffodus iawn o gael uh, pobl swyddogion, ysgrifenyddion ac yn y blaen i'r eisteddfod. Wedyn, mae hynny wedi bod yn her i ambell, ambell i eisteddfod, wrth gwrs, ynde. Uh, erbyn hyn hefyd, mae her ariannol, wrth gwrs, Mae yna lai o gynulleidfa, wel, mae yna lai o bobl yn byw mewn ardaloedd yy gwledig fel bydda, ac ers talwm bydda pobl yn tyrru a mi fydda'r capel yn eithriadol o lawn. Felly, mae eisiau gofalu bod yr arian, y cyffra, yn cael ei llenwi, a da ni lwcus o grantiau fel yy Pant y Fedwen, a da ni hefyd, mae gynnon ni yym elusen leol yy Melina Gwynt, Ynde, dan ni'n cael rhywfaint o arian o hwnnw. Felly, cadw y coffrau yn fanna, a mae reit iach ar hyn o bryd, diolch i'r gwaith da sy'n cael ei wneud gan bobl, a chyfraniadau unigol hefyd gan bobl yr ardal, hynny sy'n caru y Steddfod. A da ni'n lwcus iawn, ma' 'na pobl bod yn caru'r Eisteddfod ers dros canrif. Ydach chi'n gwybod unrhyw beth am hanes yr Eisteddfod? Wel, dwi 'di bod yn trio chwilio i hanes yr Eisteddfod am gwerth yr Eisteddfodau bach 'ma ynde, a mae'n debyg bod yr Eisteddfodau bach 'ma wedi cychwyn o o gyfarfodydd cystadleuol a cherddorol yn y yn y capeli Ers talwm iawn. Efallai cyn nhw gael eu galw yn Eisteddfod. A mae 'na dystiolaeth yn faner ag Amserau Cymru yn 1887 lle oedd 'na gyfarfod cerddorol yn Nghapel Melin y Coed. Ac yn ôl yr adroddiad, to' hwnnw ddim llawer gwahanol i Eisteddfod. Wedyn dwi'n meddwl bod yr yym yr yy gair Eisteddfod wedi deud y golwg mewn adroddiadau wedyn megis yn y Weekly News tua 19 dim ffordd 'na o Eisteddfod Melin y Coed ac yn 19 dim 7 dwi'n meddwl o' 'na yym Steddfod gynta y Sulgwyn yn Melin y Coed felly oedd y Steddfod yn y Sulgwyn yr adeg honno. Ac wrth gwrs, o'na dyrru ofnadwy i Eisteddfodau Bach Capeli, a dwi'n meddwl bod ni erbyn hyn yn uh, prinder o Eisteddfodau Bach llawer o capeli yma wedi cau, ond da ni'n dal ati, uh, diolch am hynny, felly ynde. Felly mae yna barhad o, O tua cant a hanner o flynyddoedd o'n nhystiolaeth i, efallai bod 'na bobl rŵan yn dod â hanes i'r golwg, a 'sa hi'n braf cael gwybod os oes 'na hen ddogfennau ac yn y blaen ar gael felly. Felly os oes 'na rywun yn gwrando ar y rhaglen yma heddiw, 'sa ni'n ddiolchgar iawn os ydyn nhw efo unrhyw wybodaeth, os fasen nhw'n cysylltu efo'r Gymdeithas neu'r Capel i rannu'r gwybodaeth. 'Sa hynny'n braf iawn bysa.

Wel helo, dwi yma efo Misus Megan Jackson a dwi'n gobeithio bod chi'n yn meindio fi'n deud ond mae'n adeg arbennig iawn i chi a penflwydd hapus i chi yn 91. Ie, diolch yn fawr iawn. Ydyn, da chi wedi cytuno'n garedig iawn i mi gael sgwrs efo chi amdan Eisteddfod Melin y Coed. Ie. Yym, ydych chi'n cofio cystadlu yn yr Eisteddfod? Na, do'n i'm yn cystadlu, ond mi o'n i yn y côr yn cystadlu ynde. A ysti, o'n i ddim yn cystadlu'n unigol, ond yn y côr. A fyddwn ni'n cael steddfod wych a dweud y gwir de. O' 'na lot o blant yn y côr pryd hynny? O' 'na dipyn oedd, o' 'na dipyn go lew o blant yn y côr oedd. O'dd y plant o' 'na lot o blant yn yr ardal de Mostyn ac oedden nhw gyd yn band of hope ac yn y côr a betha ynde? Mm. Ie, a 'dan ni lwcus d- ma' 'na dal côr plant erbyn hyn. Di- Oes. Diolch i'r ysgol Sul ynde, ond ma'r Ie. niferoedd wedi mynd i lawr dydyn? Ydyn. Ie. Yndi, Mae'r nifer sy'n mynd i lawr, yndi, yndi. Dach chi 'di gweld lot o newidiada yn yr Eisteddfod dros y blynyddoedd?
Wel, ella bod na'm gymaint o gystadlu A fydda de. O ia.
Ia. Odd Eirian yn canu. Ac odd hi yn canu Steddfod Carnmal a betha. O, ffantastig. Ac oedd hi'n canu, dwi'n cofio gynnon ni Steddfod Gymdeithas. Ac uh, oedd hi'n canu deuawd efo Ann Bryniog. Ia.
Ac um, dyna, oedd, dyna be oedd y gystadleuaeth ora y noson.

Mae cymuned Melin y Coed efo traddodiad cerddorol cyfoethog iawn. Dwedych ar hen ddogfennau, uh, dwi wedi darllen am enghreifftiau cynnar, er enghraifft, ar y seithfed o awst 1930, fe gynhalwyd opera yma yng Ngheia, Berthu. Mae wedi nodi, Perfformwyd Blodwen Doctor Joseph Parry yng Nghaeaberthu drwy ganiatâd Griffith Griffiths a darparwyd huniaeth yn yr ysgubor. Yr oedd yn llwyddiant ysgubol a sonnir am y fenter yma hyd heddiw. Gwnaed elw o gampynt at yr achos. Enghreifftiau mwy diweddar o sut mae'r cae tu ôl mi wedi cael ei ddefnyddio a pharhau traddodiad cerddorol Melin y Coed a'r ardal. ydy bod Eisteddfod 1989 wedi'w chynnal yn y caeau yma ac hyd yn oed mwy diweddar maes carafannau Eisteddfod Genedlaethol 2019. Enghraifft diddorol arall o'r traddodiad cerddorol yn Melin y Coed ydy edrych ar atgofion Mrs Daisy J Roberts. Mae hi wedi nodi, ar y Sul byddai cyfarfod canu neu bractis côr blant yn aml am un o'r gloch o flaen yr Ysgol Sul neu'r Oedfa brynhawn. Cyfarfod canu wedyn am pump o'r gloch i ddysgu'r tonau at gymanfa, a phractis côr mawr ac wythawd a phedwarawd ar ôl oedfa'r nos, yn ogystal ag ar noson waith pan fyddai Eisteddfod yn y gwynt. Ac mae'n edrych i mi fel bod 'na ofyn wedi bod am doniau a lleisiau ardal Melin y Coed, achos mae wedi nodi yn 1977 y bod 'na un nos Sul cyfarfod arbennig yng Nghapel Garmon, a gofynnwyd i rai o bobl ieuanc Melin y Coed fynd yno i helpu efo'r canu. Oedd galw am wasanaeth cantorion Melin y Coed yr adeg honno.

Mae'r Eisteddfod efo lle pwysig iawn yng nghalon y capel a'r gymuned. Mae hyn wedi bod yn amlwg yn ystod y pandemig, diolch i chi yn enwedig Anti Anwen. Yn ogystal â bod yn rhan annatod o bwyllgor yr Eisteddfod, rydych wedi sefydlu'r grŵp Ffrindiau Melin y Coed ar y gweplyfr. Wrth gwrs, rydych efo hanes cyfoethog o gefnogi Melin y Coed, a chafodd hyn ei chydnabod gan W. Gareth Parry yn 1977. Ysgrifennodd, Y mae gan y bobl galon i weithio, A dyna hanes Misus Enid Moulsdale a Miss Anwen Hughes, yn hel a chasglu'r defnyddiau a hanes gorffennol Eglwys Bethel. Be' sydd wedi eich ysbrydoli i rhoi cyn gymaint o'ch amser i gefnogi'r Eisteddfod a'r gymuned? O, g- ges i'n nwy'n i fyny i gymryd rhan yn y gymdeithas bod yn bwysig bod ni fel plant yn, yn fodlon cymryd rhan ac mae'n siŵr bod rhywun wedi sôn wrthych chi eisoes am Uncle Johnny siop ycha. Na, well, sa neb wedi sôn i mi hyd yn hyn. Wel, yn Johnny oedd o'i ni i gyd i'r plant, a fel ydych chi wan wedi bod cael eich dysgu, Anti Maureen yn dysgu chi ac Uncle Dennis, mm. a mae heini wedi bod yn gefn i Eisteddfod Melin y Coed ar hyd y blynyddoedd hefyd ac mae Ansi Menna yn Llangernyw a mae gen ti Anne a Elin yn Harad yn Sbysifan yn does a dyna beth sydd wedi cadw Eisteddfod Melin Coed yn y blynyddoedd dwytha yma ydy cefnogaeth pobl fatha nhw ond yn cyjoni fel person ni a yn cydio'ni yn annog ni fel plant i gymryd rhan. O'ch chdi'm yn cael deud na. A dwi'n meddwl fyswn i'm yn neud hanner y pethau dwi wedi neud ar hyd y blynyddoedd ond oherwydd yn cydio'ni de. A dwi'n meddwl sa aml un o, o, o nghyfoed- yr un oed a fi yn deud yr un peth wrthych chdi hefyd, na'n cydio'ni sydd wedi'n cynnwys ni i neud ac i gymryd rhan. yn y gymdeithas. Wel, mewn ffordd, dach chi'n debyg iawn i'r Uncle Johnny felly, achos dach chi, pan o'n i'n ysgol, sydd wedi annog fi, fy chwaer a Dylan Gwenan, uh, Urgain Anest, Hifon, ni gyd i gystadlu a cymryd rhan mewn eisteddfodau. Um, er enghraifft, dwi'n cofio yr um, ymarferion y partïon canu a'r cor, chi ac Uncle Jack wrth gwrs. Ie, yeah. ac yn cygwyl y tîn a pan o'n cygwyl hefyd. Yy, nac ond o'n i ddim. Na, na chdi fydd yn cygwyl. O ia, cyn i ni symud o'r cylch fydd yn cygwyl yn yn yn brysur wrth i hef efo'r pl- chi- yy p- plant hefyd yn dysgu cora plant a betha Ie. felly. A wedyn na, 'dan ni mae'n mae'n gymdeithas glos yma 'de. A ma' pawb Pawb yn yym yn cyd-dynnu efo'i gilydd a hefyd 'dan ni yn yy c- yy credu bod e isio cadw y diwylliant Cymreig er parhad yr iaith Gymraeg. Cytuno'n llwyr efo chi Aunty Anwen. Wel fel fi, 'dach chi'n frwdfrydig iawn am yr Eisteddfod a 'dach chi efo Casgliad diddorol iawn o hen raglenni o'ch blaen. Yndw. Dwi 'di bod yn edrych trwy'r rhe- rhai ohonyn nhw ac erthyglau papur newydd yym a dwi 'di bod yn edrych ar rhai o'r hen gystadlaethau. Er enghraifft oedd cystadleuaeth teis i dan glas, gwyrdd a heliotrope, yy pâr o hosanau ribs, overalls, crys gwlannau'n cartref a malwr bara ceirch. Ydych chi'n meddwl bod yna lai o yn cystadlu yn yr sector celf a chrefft erbyn hyn? Wel, sgynna ni ddim, dwi ddim, sgynna i'm co bod yna gystadleuaeth celf a chrefft wedi bod yn y, yn y Steddfod a deud y gwir uh, yn hun lly, ond fel y ti'n deud yn yr hen adroddiadau, yeah. mae yna'n does. A ydi o ma' ma'n beth da dwi'n meddwl ma'n ca'l pawb i i wel un sy â diddordeb mewn celf a chrefft yn hŷn efyd. Ynda. 'W'rach 'sa t'mod yy sa fo'n beth da 'w'rach dod â rha- yr y testuna hynna yn ôl i i'r rhaglan a ca'l mwy o o gefnogaeth yn y ffor yna 'de dwi'm yn gwbo. Wel, sa'n wrach rhywbeth i ni gysidro fel capel a cymuned. Ac wrth gwrs, efo'r eisteddfodau bach, mae 'na wastad cymaint o frwdfrydedd 'di bod, enwedig gan y plant i dynnu lluniau neu pethau gwirion fel y band cegin 'de. 'Na chdi, nid yn unig 'dan ni 'di bod yn cynnal 'Steddfod fowr yn flynyddol, ond 'dan ni 'di bod yn cynnal 'Steddfod bach hefyd yndo? Nes yy oedd y s- o' 'na Steddfodau bach gwych 'ma yndoedd? Oedd oedd. Ac yy a cystadlu brwd yn bob un ohonyn a hef- o' hynny'n help wedyn i chi fel plant gystadlu'n yr un fowr doedd? Oedd. Wel yr un fowr i ni ydi Steddfod Melin Coed ynde? Ddim y genedlaethol dwi'n meddwl ŵan ond Steddfod Melin Coed.
Yym, wel mae 'na rhai cystadleuwyr diddorol iawn 'di bod yn Melin y Coed. Er enghraifft, mae 'na sôn yn y North Wales Weekly News ar yr ugeinfed o Fai 1910. Yy, mae un o'r pethau mwya' derbyniol yng nghyfarfod y nos oedd unawd ar y crwth gan Mister William Tomos, Melin y Coed. Fasech chi'n gallu rhannu atgofion efo ni o unrhyw gystadleuwyr sydd wedi bod yn Melin y Coed dros y blynyddoedd? Hwff, ma' 'na ma' 'na... Ma' 'na lot ohonyn nhw. Ma' 'na lot ohonyn nhw Mostyn. Ie. A he- a hefyd be' dwi 'di dotio bo' n'w 'di cefnogi 'Steddfoda'. Ma' rheini sy' 'di cefnogi 'Steddfoda' cefn gwlad ma' nw'n mynd yn 'u blaena'. Hmm. A ti'n gweld enwa' lot o'nyn nhw ŵan. O fi a t- ti'n gweld ar y teledu yndydi? Mae o 'di bod yn 'Steddfod Melin Coed. Hmm. Cystadlu Melin Coed. Ac yn y dyddiau o fi, dwi'n cofio pymthag a mwy ar yr un, y prif unawd, ac uh, enwa fatha um, Meirion Jones a Richie Williams Stiniog, John Llewellyn Thomas Stiniog, Trevor Jones Stiniog, o gen ti uh, Penry Fôn Ifans, Gwyn Hughes uh, Rhyd y Foel, Yym pwy o a llawer mwy yn un o dweud y gwir ond hyn sy'n dod i'r co ar hyn o bryd ac ar y prif adroddiad o gen ti Brian Owen Groeslon yeah. a Stuart Jones yma bob yn rheolaidd oedd yn dod bob blwyddyn ac oedd um, o'na Robin Gwyndaf yn dod yma eirin i frawd mae hein i gyd yn unllwyr cenedlaethol a heb anghofio 'yn Tom Bryniog ni. O leia. Fan 'yn, mae o 'di d- yy d- fan 'yn ym Melin Coed dechreuodd o 'i yrfa Eisteddfodol ac yli do's 'sa neb i guro fo dwi'n meddwl am ganu 'de. Mae gynno fo lais unigryw. O yn sicir a mae 'i brodyr efo lleisa' bendigedig hefyd dydyn? Oes a dyna nhw ydyn ma' nhw wedyn wedi bod yn yn gefnogol ac yn hybu cerddoriaeth yn y cylch dydi? Fel chitha'n ti arno fe. Wel, dwi'm yn gwybod. A, a da chi wedi bod yn cystadlu hefyd, dwi'n cofio chi'n deuawdu! O, ia, na, na. A, adrodd o'n i, neu, a na chdi beth arall, de? Dwi, dwi'm yn gwybod na thiw sôn sa chdi am hyn, ond, sylwad i, rhaglen Steddfod Melin y Coed, yn da, beirniad yr adrodd dwi yn dal i ddefnyddio a ddim llefaru. O fel fel adrodd os wn i'n ddeud hefyd. Ie os t- beth ydi dwi rioed wedi hoffi'r gair llefaru deud y gwir 'tha chdi. 'Dan ni gyd yn llefaru dyna be' 'dan ni'n gneud bob dydd dydan ni'n llefaru bob dydd dydan? Ond adrodd ma' rhoi synnwyr mewn gair ydi o de? Hmm. A a p- a be' dwi yn yn fy hoff ohono fo efyd yw sylwi fel ma' gwahanol bobol yn dehongli yn wahanol i'w gilydd 'lly ynde, mae hynny'n neud o'n ddiddorol a dyna be' 'di adrodd i mi. A dyna beth sy mor braf am fynd i wylio Eisteddfod, 'dach chi'n cael gweld pobl yn dehongli y storïau hynny... Oes. ...yy mewn ffyrdd gwahanol. Oes, oes. Wedyn ma' gymaint o mwynhad i ga'l. Oes, oes. Wedyn os 'dach chi'n meindio troi at y rhaglenni 'ma eto... Ia. ...a nawr ma' nhw'n lliwgar iawn, ond ma' 'na lot o waith yn mynd i fewn i i i roid Eisteddfod efo'i gilydd. 'Dach chi'n gallu sôn mymryn am y gwaith sy'n digwydd Wrth gefn i sicrhau bod Eisteddfod yn lwyddiant.
Wel, dydw i yn um, unwaith, unwaith y flwyddyn, da ni'n cael pwyllgor. A wedyn, da ni'n gwneud bob peth sisio yn y pwyllgor hwnna. A trefnu ysteddfod, trefnu'r ysteddfod. A wedyn, wedyn mae, yna, mae Gwenno yn gyd ysgrifennydd efo fi. Yeah. A wedyn dwi yn, yn sicrhau'r beirniad. a a betha felly yn gneud e yy a wedyn dwi fi sy'n argraffu y rhaglenni dwi'n rhagla- raffu raglenni ers rei blynyddoedd bellach rŵan a wedyn ar ddiwrnod y 'Steddfod Gwener sy'n neud y gwaith dwi yn yn cymdeithasu gyda, dydy'r gair, yn mynd o gwmpas a tynnu lluniau, yeah. a wedyn mae Gwenno fanna'n cyfnodi, yn brysur yn cyfnodi. A dyn cydweithio da ni, a dyn ni'n neud bob peth drwy'n gilydd. A, a dyna beth sy'n dda mewn, mewn cyfnogaeth yeah. cefn gwlad, de. A dyna beth sydd mor bwysig i ddyfodol yr Eisteddfod ydy bod ni'n parhau fel gymuned i dynnu efo'n gilydd. Ie, yeah, hollol.
Ie. Wel diolch yn fawr iawn am eich amser yn Tŷ Anwen. Dwi'n ddiolchgar iawn. Sgynnoch chi unrhyw beth arall Oes. 'dych chi'n licio ddeud? Ga- ga i jyst yy dyfynnu yym o yy o' ti'n s- yn sôn am cylchgrawn y dathlu yn fanna ŵan ac o'n i'n cyd cyd-neud y cylchgrawn dathlu hefo Enid Mwsa o Bryn Dyffryn. 'Na chdi gymeriad diddorol ag oedd yn gwbod llawer o hanes yr hen fentra 'ma a betha felly. Dwi'n difaru f'enaid na 'san ni 'di cofnodi y pethau mae di ddeud, ond ti'n meddwl pan chdi'n ifanc na gwyt? Na. A wedyn, mae ho, a, a nes i, oedd i wastad yn dyfynnu uh, o'r pregeth, llyfr y pregethwyr, um, mae amser i bopeth. A wedyn, nes i ddyfynnu hon hefyd, amser. O gnawn yn fawr yn hamser, tra amser yn parhau. Dyw amser ddim yn amser pan ddarffor heinioes frai. Ein hamser ddoe aeth heibio, ein hamser heddiw yw. Dyw amser neb yfory ond sawl a fynno Duw. A dwi'n meddwl bod hwnna yn cyfleu lot o bethau. Yndi. Diolch yn fawr iawn, Nansi Anwen.

Helo, dwi yma efo Mister Alun Hughes, y Glyn. Mae'r Eisteddfod wedi moderneiddio mewn un ffordd sylweddol iawn, a y ffordd hynny wrth gwrs ydy'r llwyfan. Ond ydych chi'n gallu rhannu unrhyw hanes efo ni am y drefn o roi'r hen llwyfan i fyny? Wel, bob nos Fercher neu nos Iau, Byddai'n byddai codi'r llwyfan yn barod at y Sadwrn fel tae chi de. A y cosg i ni, mae rhaid bod yna rhyw shed yn ochr y capel lle oedd y llwyfan yn cael ei chadw. A mi byddai'r planciau'n byddai'n agor y ffenast yn y capel a stwffio'r planciau fewn ffordd ni. A 'dyn mi o' 'na, peth cynta' ag o'n i isio neud o'dd o' 'na dreseli o tan i yym i yy i siardio'r llwyfan fel tai. Ie. Achos mi fydda y plancia' yn ffitio ar dop y ar dop yr yy yr yy seti yy yy yn y capal 'lly. O'dd 'i'n andros uchel i fyny felly? Oedd oedd o oedd reit uchel oedd oedd. y du fyddai rhaid codi un darn darn ar y chwith, a dyn codi'r piano wedyn, a honno wedi wneud o huarn i fyny i dop y llwyfan. O lwcus bod yna bobl gry fel chi na helpu felly, de? Dwi'n yn meddwl, un o lawer o'n i. o, y tu a faint o'n i'n gymryd i godi'r piano? Wel, do, doedd dim yn cymryd yn hir, mae'n dibynnu yn union faint o o ddwylo oedd ar yy ar gael 'lly ynde? Ni. A wedyn wrth gwrs ar y dydd Sul, y bore dydd Sul ar ôl i'r Eisteddfod orffen, a weithiau 'sa hi'n gorffen yn oriau mân y bore dydd Sul bysa. Ia. O' raid i chi dynnu'r llwyfan i lawr cyn y gwasanaeth cynta yn y capel ar fore dydd Sul. Oedd, o' hynny'n yy rheol. Byddai rhaid i'r llwyfan, achos yy yn aml fydda yna wasanaeth yn y capal ben bora ddydd dy Sul lly ynde? A do'n bwys pryd oedd y Steddfod yn gorffan. Tos ein dau dri o gloch bora mi oedd rhaid i'r llwyfan ddod i lawr.
Felly oedd hi'n dridiau hir i chi felly gorfod gosod y llwyfan 'na yn ôl Swener, o'ch chi'n cystadlu â cefnogion y dydd Sadwrn a felly yn oriau mân y bora yn gorfod tynnu'r llwyfan i lawr a, a rhoi'r uh, planciau allan trwy'r ffenest unwaith eto. O, dwi wedi meddwl yn llawer am byd o honno amser ni fel tai, oedd o Rhywbeth oedd, oedd rwy'n yn neud heb feddwl, lle de. Siwr eich cael dipyn o hwyl felly? O, oedd yn lawer iawn o hwyl oedd. Ond sôn am hwyl, dwi wedi clywed oedd na, wrach bod na rai direidus yn dod i'r Eisteddfod yn hanesyddol. Um, gynnech chi rhyw stori i mi am yr heddlu? Wel, sgynnau fawr. fawr o fanylion a dweud y gwir ond mi fydda Eisteddfodau yn gyffredinol yn fan cymdeithasu i, fel ydych chi'n cael rheictid yn ei alw fo rwan lly de. A mae'n debyg bod na rhyw rhywbeth di digwydd efo rhyw gor neu gilydd a bod nhw wedi cael yr heddlu A dyn fydda byth ar ôl hynny, um, fydda i'n ddyletswydd ar yr ysgrifennydd am wn i i archebu uh, cael plisman i'r at, at yn ysgol steddfod bob, bob amser lle da. A mi uh, o'n i'n clywed un gyn un o'r uh, cyn ysgrifennyddion oedden nhw wedi anghofio archebu plisman. ac o fynd bras gamu neu fynd lawr i'r dre i chwilio tamu ar noson y Steddfod 'lly de.
Wel, doniol iawn ac yn, mewn gwasanaeth diweddar iawn yn y capel oeddwn ni'n clywed bod 'na maffia melin y coed, doedden nhw'n anim enw i pwy oedden nhw'n cyfeirio at. Felly dwi'n syni dim bod angen yr heddlu yma. Ond um, cyn i mi ddiolch i chi, os gennych chi unrhyw hanes arall sa'ch chi'n licio rhannu efo ni, Alun? O na, dwi, swn i mond yn licio deud, uh, um, o'n i'n meddwl pan ni'n dod yma heno, um, gymaint o wirfoddolwyr oedd ei hangen i baratoi at y steddfod ac i gynnal y steddfod. A ti, oedd angen tîm mawr o, o bobl mm. fel tai.

Wel helo, dwi yma efo Misus Eleanor Roberts, Tŷ ein Hen. A da chi efo rôl pwysig iawn yn yr Eisteddfod yn fy marn i, da chi'n rhan o'r tîm arlwyo. Um, ydych chi'n paratoi unrhyw fwyd arbennig ar gyfer yr Eisteddfodau? O, fel arfer, um, brechdanna a cacenna a bar a brith a felly sydd yn cael ei baratoi. Ond uh, ers dalwm, nôl bob son, um, Rhoddir merched lleol e wel un arbennig oedd Anti Kate so fydda i'n paratoi past i roid ar y bre- brechdana hi a'i ma- a'i mham yn gyfrifol am neud o lly rhai dyddia myn siwr o flaen llaw cyn y y dydd Sadwrn Steddfod. A mae mae dal yn gyfrinach heddiw be oedd yn y past, O, dydy? wel yndi, dwi'n meddwl, yndi. Yym, dwi'm 'di cael gwybod, yy, er bod fi 'di trio ffeindio allan, felly. Wel, sa newid neis o frechdan salmon bysa. Yym, wedyn, yn amlwg, mae yna dîm sylweddol o wirfoddolwyr yn ne- brysur yn y gegin ac yma yn y festri. Um, oes. Os gynnwch chi gyd y rôl arbennig ar y ddiwrnod ei hun? O, oes, mae yna, oes, mae yna rei gofod fod yn gyfrifol am um, baratoi'r salad i'r beirniad i gael i'w te, neu rei eraill yn reid y menyn ar y frechdan a, a wneud y llenwad a felly. A, wrth gwrs mae lot o'r paratoi wedi cael ei wneud adre hefyd fel y berwi'r wyau a i masio nhw a Mynd yn ôl yr cig felly o'r siop cigydd lleol. O mae 'na lot o ymdrech felly yn does? O oes mae'n cael y merched yr pentre a'r ardal i gyd yn yy i i drio hel- i helpu lly nid o'n i'n trio cael nhw i gyd i Ie ac oeddech chi'n sôn i mi gynna o' 'na yy 'na rywun yn gyfrifol am am torri'r dorf doedd? O oedd ers dalwm oedd wrth gwrs oedd yy do'dd do'dd ddim mor haws a be' 'dy be' 'di ŵan lly pan ni'n ca'l yr dorth wedi sleisio yn barod ond ma' 'na yym mam y y meibion bryniog yn y gyfrifol am dorri'r bara felly ac odden nhw'n glampio o dorthiad i dod o'r o sgilicons felly ie. A pwy a ŵyr falle yn y dyddia cynhara bod y blawd yn dod o'r hen felin? O wel ie ie ma' hynny...
Ond cyn sgilicons wrth gwrs 'de. Wedyn, os gennych chi unrhyw atgofion diddorol o'r cymdeithasu sy wedi bod yma yn y festri? Yym, dwi wedi clywed am yym am un beirniad oedden nhw oedden nhw'n herio yno oherwydd bod o'n yn hen lanc felly yn sengl. O' 'na yy gacan yy arbennig yn ca'l ei roid ar Cacen y Hadau Caru e ac yy fydda fo'n cael ei herio yn ma' cacen hada caru oedd y, y gacen.
o, da, felly oedd y steddod melin y coed yn lle gael hyd i cariad hefyd. O, ella, ia, o, oedd, sy'n syni dim. o, diolch yn fawr iawn, Elena. Iawn, diolch.

Wel helo, dwi'n falch iawn i fod yma efo Tom Bryniog Davies, cerddor, hyfforddwr ac arweinydd medrus, aelod o'r Orsedd, enillydd yr Iban Glas ac wrth gwrs ffarmwr. Ac efo Mrs Margaret Lloyd Jones, fydd llawer yn eich nabod o'r byd amaethyddol, diolch i'ch gwaith fel y defaid mynydd Cymreig ac wrth gwrs defaid Jacob. Ond falle bydd rhai'n ymwybodol eich bod yn ddelinores wedi hyfforddi gan Alwena Roberts, telinores Iâl, a chwarae efo Nansi Richards Jones, telinores Maldwyn. Felly, ga i ofyn i chi'ch dau, um, da chi'n dod y deuluoedd efo gwreiddiau dwfn yn gymuned Melin y Coed, ydych chi efo unrhyw atgofion diddorol o Eisteddfod y pentre?
Mae'r Eisteddfod wedi bod yn mynd ers, ers dalwm iawn yn dydy, Tom? Ond yda ni'n mynd yn ôl uh, i gochwyn cyn bellad am anghof i mynd i'r blynyddoedd yn dilyn y rhyfel de, yr ail rhyfel byd wrth gwrs. Yeah. A mi roedd yna ddogni oedd eisiau cwpon sy'n cael petrol. Hmm. A oedd hi'r un fath efo bwyd, ac eto mi roedd y pobl yr ardal yn, yn gofalu bod yna ddigon o fwyd yn y blaen. A wedyn oedd yna pobl wedi cerdded o bell, a wedyn oedd y panad yn fod yn bwysig doedd. Wel, yn sicr. Ac er, mae, mae ddiddorol iawn bod yna cymaint wedi gallu rhoi mewn amser mor galed a mae'n dangos pa mor bwysig oedd yr Eisteddfod i'r gymuned pryd hynny. Oedd.
Wel, oedd hi'n anodd wrth gwrs, a mae'n hynod uh, sylweddoli heddiw, oedd y festri yn lle oedd y, y bobl yn ymgynnull i fynd ar y llwyfan. Oedd y cora fel dau yn dod i mewn trwy'r festr ynde? Ia. A wedyn uh, oedd hi'n amhosib um, gwneud panad a'r bwyd yn fanno erbyn hyn. Mae'r lle wedi addasu yn ydy. Yndi. Byddech chi'n cofio'r eisteddfod yn wahanol i sut dwi'n i'w chofio hi. Ond oedd y llwyfan yn hollol wahanol yn doedd. O'na, oedd, o'na lwyfan uchel. Oedd.
Doedd.
ac oedd eisiau plygu ben i ddod o'r festri i fyny ben llwyfan, ond ambell un yn hitio i ben nes oedd o'n oh. yn mynd yn ei ôl. Oh, Dyna'r peth ola da chi eisiau cyn cystadlu, ynddo? Ond, ond, ond o'na rhyw gwsin wedi rhoi ar ben y drws fel yna i, i leddfu'r cnop. Na rhag brofion yn eisteddfod Melin y Coed ar unrhyw amser?
Um, oedd, um, o na babell o fath wedi cael ei rhoi fyny ar hyd ochr y capel, yr ochr y gosau'r felin. Ie.
Yeah.
Ac mi roedd honno yn, yn mynd tuag at a rhyw ffenast oedd yn dod o'r festri. Roedd y bwyd yn cael ei baratoi yn y festri a wedyn yn cael ei basio trwodd, a dyna lle oedd pobl yn cael panad a sandwich, oedd hynny'n bwysig iawn yn Steddfod. O, o, dwi'n cytuno.
Oedd, bwysig iawn. Yy, pa mor bwysig oedd yr Eisteddfod Melin y Coed i ddechrau eich gyrfa cerddorol?
Wel, yr adeg yno, dyna oedd adloniant A llawer iawn o honna ni, doedd 'na dim ond i mynd i lawr rw stan o Sadwrn ac oedd yr y Luxor Cinema yn Llanrwst. Oh, yeah. Ond wedyn o'r Gwanwyn ymlaen mi roedd 'na Steddfod yn rywle pob nos Sadwrn ac uh, o rhaid mynd i fanno wrth gwrs oedden ni'n mynd yn unrhyw bac beics rhan fwyaf
Ar pa gystadlaethau fasech chi'n cystadlu yn blentyn yn yr Eisteddfodau lleol?
Wel, rhaid cyfadda, nes i'm... Sgynna i ddim coem i gystadlu yn blentyn o gwbl. Ah. Naddo. Um, o'n yn parthen mewn cor weithiau. Ie. Yeah.
Cor ysgol.
Ond uh, fel arall, naddo, nes i'm cystadlu ben yn un, yn sicr. Oeddech chi'n cystadlu yn yr Eisteddfod nan? Nac, ond doeddwn i ddim. Dim ond mewn cod neu rhywbeth felly. Ie.
Wel, o Margaret yn alto dda.
O, do'n ni'm yn gwybod hynny. Na fo. Ie. Oeddech chi'n canu mewn cod efo'ch gilydd ar unrhyw bwynt? Wrach bod ni wedi... Oeddan, oeddan, ma siŵr. Oedd.
Yym, yy, Tom, da chi wedi gweithio efo cerddorion a chantorion ar draws y wlad. Ydach chi efo unrhyw atgofion o'r pobl sydd wedi bod yn arwain partïon canu Melin y Coed yn cyfeilio neu'n beirniadu?
Wel, y y prif yym prif gymeriad yn Melin y Coed oedd y Johnny Jones, Uncle Johnny i bawb, a fo oedd yn arwain y canu yn godwr canu yn y capel ac hefyd oedd na gôr, côr cymysg ac yn, yn, yn um, deilliau o'r cor, wrth gwrs, o na bartion pedwar awd ac wyth awd. Weithiau fwy nag un. Hmm.
I gloi, dwi'n meddwl bod chi efo stori diddorol iawn i rannu efo fi am be ddigwyddodd rhyw noson yn Eisteddfod Melin y Coed. Da chi'n fodlon uh, rhoi'r hanes i ni gyd?
Wel ydy, mae da ni cael caniatad gyn dy nain yn fama oherwydd mae hen berthynas iddi hi sydd yn glwm yn yr hanes yma. O' 'na dair o ferchad, a pur liwgar medden nhw, ac yn ffond iawn o dipyn o hwyl a sbort, ac oedd y tair yn ffrindiau mawr. Um, ac oedd nhw berthynas oedd nhw yn agos os yn ei feddwl. Wel beth bynnag, Capa Felin Coed yn cael ei leio gan uh, Electric a, o, a dŵr oedd wedi goroni mewn llyn i fyny i uwchben y glyn, a'r tyrbain a, wrth, wrth y glyn wedyn yn cynhyrchu'r electric yma. Ac um, ar ryw noson steddfod, does gyna i ddim, uh, gyna i ddim dyddiad, Mi benderfynodd y tair yma baswn nhw'n cael dipyn o sbort a mi athon ni fyny yn ant a gollwn y dŵr o'r llyn ac wrth gwrs dyna ddiwedd gola. Uh, am ryw gyfnod, ond mae'n bosib bod yna rhywbeth wrth gefn yn y capel hmm. wedyn. Mm. Dwi ddim yn gwybod, ond wrach bod yna rhywun ar gael fasa medru cwblhau y stori. Ond dyna fo hanes y tair. A ydach chi'n... dach chi'n gwybod be di enwau'r tair oedd yn gyfrifol am hyn? Ydw, y mam i oedd un, Mary Aldwyth Roberts, a Nancy Cufftey, a Lysabeth Ann y Fedw, Nant yr Hiw. A oedd y tair yn perthyn i'w gilydd. A sut nathoch chi ddod i glywed am y stori ma Nan? Mam

Llawn iawn o obaith yda ni y cawn wahodd chi i Eisteddfod Melin y Coed blwyddyn nesa. Diolch o galon i bawb sydd wedi cyfrannu. Da ni am gloi efo llais hyfryd Arthur Bryniog a casgliad o luniau o Eisteddfodau sydd wedi bod. Diolch.